Ber lwak me Acholi kaka lwoo, Tin nino dwe pyera adek me dwe me apar wiye aryo mwaka alip aryo ki pyera aryo wiye adek, man latin wo omarwa Francis Omoro ma tye loko pi te kwaro pa Acholi. Acholi kaka lwoo, Atamo ni aa.

Pi tyen me acel ma Acholi bed ki peko ma obedo i pong dwongo ma kacokkene kicako nyiye ni Roco Paco, luot dwarre, lucwal kwena ne bot Acholi obedo litino wa aryo ma gin guywek Cigamoyo Winy Dolo kacel ki Dokto Laro Tuno Man aye wigi dwar. Tim dwarre bene, an abedo ka wacciwu ni tim dwar pa jo-ni kilwongo nyinge ni pong dwongo, pien Acholi tye ki tim, tim dwar pa kaka kacel acel acel acel tye. Acholi kaka lwongo. Ma lubbe ki gin ma pire tek ma wun wubedo iye, kacokke ma pire tek ma bene otimme i kare ma yam kwariwa gin yubogi paco. I dwe me apar wiye aryo, en aye kwariwa yubogi paco, nongo dong gin gukwanyo cam ki i poto ka dong gin cako yubo paco ki i kom gemo marac. Giyubo paco nini? Paco kiyubo me ryemo gemo lacen wek pe odony i gang. Kicako ki yubo lyel. Kiyubo lyeliwa weng. Rom aroma bene wun litino Acholi pien wun pe wungeyo dong kit ma yam Acholi onongo ojudo ki gang. Kacokke ni eoni ma wun wubedo iye ma kilwongo ni Roco Paco rom aroma ki kit ma yam Acholi onongo. Gin i kare ma kit man gin bedo yubo ki gangigi. En aye oweko i to onongo bedo peke, to me accident bedo peke, to ma ngu ma ger neko dano bedo peke. Kobedi dong wun wuneno ni i dwe me apar aryo ka cito ka tum ka mwaka cito ka tum inongo accident dwong ata. To dwong ata ma nongo juga i kwanyo kwo pa dano, pien lacen carre dong gubedo ni pe kiyubo. En aye rom aroma ki lok bala wu wun jo ogiko, ka aporo ki kit ma yam acoli yubo ki gang, onongo rom ki kit eno. Ci dong i nino ma kit ma eni nino dwe pyeradek ki enini, Ka wa japo man rom ki keto bolo, bolo lyel ma kwari wa yang gin gulwongo wari me yubo gang. Bolo ne ki keto woko ma nyuto ni tin an atye ka lok macalo ni bolo me roco paco ma obedo i pong dwongo tin dong. An macalo ladit me tekwaro ma tipo tiyo kwede, kobedo atye ka lok macalo ni bolo ni dong tye nino dwe pyeradek me dwe mapararyo en aye dong watye ka keto. Keto bolo ngo ma time ki iye? Eh, keto bolo dong itino anyira odoko, nongo wadi mukene dong odoko bene, ci ludito madongo dong gin bedo kwanyo dyel, dyel bolo, dyel laket bolo dong giketo ki bolo. An bene macalo latin Acholi, latin Lwor, amito ni Alok manok i lok me roco paco ma wun acoli wubedo iye nino adek mapat pat. An ka aloko, aloko gin ma tipo wacca, ci wuter itwu maber wuwiny kit ma bolo ni enini ma roco paco ma kobedi ni an atye aketo ni kit ma tipo owaco kwede. An awinyo, aa. Luotwa, amito alok i kom lok ma okatti ki bot luotwa, pien awaco kacwali ni, i kare ma watye ka roco paco-ni, tipo mito ni ilok gin maber ki gin marac weng ma tye. Dong, an amito lok i kare ma adawor A Lahodwa acel, dok to laro tunu, tye ka nyutte bot puli acoli, bot kaki acoli. En aye lokke me nyutte ne ni en aye tipo wacce ni alok i kom lokke ni lok me keto bolu ni ni lok ma kun i kwako lok pa dok to laro tunu kaka lwongo kaki acoli. Dok to laro tunu i cawa ma en tye ka nyutte be owaco ni acoli nyutte ni kodi pa lyeci, kodi pa lyeci.

Ka profeca obedo ka lok kit eno, ento tipo keken ma tiyo ki mawar en aye lok ma en oloko ni eni ni, En aye amiti ni ket ki bolo me roco paco ma wun wubedo iye. Lwak me Acholi, Inuni imwoc mwoc ma Dokta Olaro Tunu obedo ka mwoc mwoc pire tek. Ka in imito imito lwongo tipo mig wek tipo gumini kero wek ilwony ki gin marac, in ikwongo ki mwoc, An a Wod jo lukwo. He? Ka gin ma o, gin marac tye, omyero akwong ki mwoc. Mac ye bwota ye mac malyet. Mono in imwoco wek tipo gubin omini teko me lwony ki lamoni-ni? Ci ladit-ti lawogo obedo oa ki mwoc mapat pat, ento mwoc ma en omwoco-ni Obedo ka muc omuc pa kaki mapat pat weng ma ka ma Tony onongo a ki iye. Tony onongo a ki iye, en obedo ka muco nying Tony keken. Acholi winy maber. Ka iwinyo en ocako ki ni an a kodi pa Otwom, Otwom Byer, Otwom Byer anga? Otwom Byer eno ni, Wod Judo kwo. Wod Judo kwo ma tibu pa kwariwa onongo tye i kome, otiyo matek. Omuc ni en e kodi pa Onyango, pa Odongo. Onyako pa odongo ni, Inu ni bene wod jo lukwongo, ma bene tipo pa kwariwa oweko en otiyo matek i lobo acoli. Omwoc bene ni amo kodi pa okot pa bitek, kodi pa okot pa bitek-ki inu ni wod jo pa cwor. Ma wun wungeyo maber ni tipo pa kwariwa otiyo ku kot ma bitek matek. Wumwod ni an a kodi pa odi abondo, nunu wod jo pa Ejera ma obedo twon tipo otiyo bedo ka tic. Wumwod ni an a kodi pa Yayir Ojok, Yayir Ojok mono lakoc. Banga aye o obedo awere, obedo awere onongo en twon, tibu onongo obedo ka tic kede, tibu pa kware ne obedo ka tic kede onongo en bene twon. Omuc an i kodi pa Elia okelo, Elia okelo muno kodi kaka pa Jon won janeni luwum. Omuc ni An atunu kodi pa otunu Yusto, pien in pe idhi iromo kwero mwucu, en pe dong omwucu nying wonne, ento en bene myero omwuc ni an a kodi pa otunu Yusto. Otunu Yusto en aye wonne. An a kodi pa Kasimiro ngom? Kodi pa Kasimiro ngom en onywalo ciga mo i winy dolo bulu twon, omwuc ki mwuc ma kun lwongo nying tuli keken, wek tibu pa kwariwa omi ni en tek, kit ma Yang obedo ka konyo jo-ni. En aye ka ma mito lok timo keto bolo, actually lwongo ni keto bolo, keto bolo en aye ki loko lok ki kore kore gin ango mutime i lyel li, gin ango ma pe otime maber, en aye gin ma an atye ka doko i cawa-ni, mono lwongo ni evaluation. Wun ma pe wungeyo tekwaro actually ni lok ma biloko ni otii calo mawa obedo ka mino evaluation report i kom roco paco ma obedo i pongdwong mono obedo kwan. Hum. Jo ma actually ma gin tye tekwaro Gin ma wun wuwinyo en aye ni lok ma atye ka loko-ni lok me keto bolo me roco paco. Dong acwali, amito alok gin ma en obedo ka mwod kodi. Kodi ma en waco-ni ngo? Kodi obedo gin ango? Pe tye gin mo ma pe oa ki i kom kodi. Kodi tye tidi mo. Kodi tye tidi mo calo en, en dok to laro tunu. En tye abwor bene, en tye tidi mo, ento gin ma A ki i en, ket romo dano weng, nya pongo lobo kodi nyig acel keken, ento ka otwi maber, ci ket romo piny ducu. Mono aye kodi? Mono enoni aye kodi? Dong amito wacciwu kit man, kaka Acholi, kaka alwor. Kodi-ni eni-ni ma en tye ka lok-ki, onongo kodi ma yam. Tipo omiyo ki kwariwa pat ki kodi ma gubedo i tyeri. Amito apok kodi ma otunu in ibedo ka dok kodi ki acoli-ni. Omyero acoli gunge in iweko awaco ni kobedo i tipo tye awaco ni wac gin maber ki gin marac. Amito waco kodi ma kodi maber ki kodi marac. Kodi maber en aye kodi ma yam tipo omiyo ki acoli oweko acoli obedo twon oweko otim gin Macalo latin Acholi, itye ka ngwec kwede, itye ka bwome kwede ni, An a wod jo Acholi. Acholi onongo yam pe yot, mono onongo kodi ma yam tipo omiyo ki kwariwa obedo kodi mabeco keken. Dong tipo otimo ngo? Kodi-ni nino kigwoko twi nini kodi dano tibu miti i mine wek okati maber i kwe weng ma en mito, kwe weng ma ka wod pa won atwoma ma oyabo nywalo atwoma won Wunyao odongo ma kilwongo ni lapare ma onywalo lapare. En nongo okwero latinne ki kwer weng. En nongo okwero latinne ki kwer weng. Eh? Ka calo litino co, nongo okwero en maber nino adek. Eh? Pien latinni nongo kingolo kiketo i abila. Nongo kiketo i abila ka ma tipo. duru. Tuni ni eni ma wun wukwano nyinggi woko kot ma bitek weng nongo ki tibu weko wongi okwerogi kwer weng pa tibu, ci weko ka gin gudongo tibu aye gwokogi, acel owic maber tibu aye gwokogi gin bene kubu. Gin bene gikubo litinogi ka gunywalo, pien gin bene gitero i abili acel-li pa lapare, pien dan enni dano pa tipo, mono aye kodi dano ma yam oweko acwali tek. Wun litino kodi bene, wun wuromo ngeyo ni kodi ma ka iwaco kodi ci nongo kodi bel, kodi nyim, kodi ngor, ki kodi mapatpat, kodi ma yangngi bene. Gin ma nyayo pito dano-ni tibo aye loyo tibo me tekwaro ma gubedo i carri. Wun litino ma gubedo bedi pong dwongo, bene pe dong wumito Wuneno ni konye peke, timoni bene en aye nongo loyo kodi ma opitowu, mupito kwariwa-ni, kodi ma kicoyo-ni, kodi bel, kodi nyim, kodi ngo. Ka karene oromo ma kore opoto, kono ikwanye itere bot tipo, tipo aye goyo gum i kom kodi. Ka camme ocek bene, pe icamo, kono itero. botiwu ki liidu ni en aye kodi ma Dokto Olara Aturu obedo ka wacone ka ma Tony Acholi-ni oa ki iye, gang ma en tin ka loko yelo bwome iye. Ento dong amito waco kit man, amito waco maracce, Dokto Olara Oturu owiny dolo kodi ni enini weng. Ma un gubedo tye awaco ni, Ka an apenyo wu, ka an apenyo wun acoli, kodi ni pud tye? Kodi ni tye ada? Kodi ni peke? Wun dong wutye ka bute abuta kun nongo wukuro nino ma Lacwec lwongo wu kede. Kodi ni peke? Kacokke ma wun wubedo iye ma an atye ka lwongo ni guro lyel-li. En aye tye ka nenone ni ngo ma myero wan acoli waromo timone wek kodi-ni gudugi. Ento kobedi cawa ni kodi-ni peke, in diyo i dogi kodi-ni. Olaro otur owiny maber, in diyo i dogi kodi-ni. Kodi-ni en ma in ibedo ka mwod kwede-ni, kodi-ne dong pe i komi, kodi-ne pe i kom owiny dono, kodi-ne pe i kom litino acoli mo keken ma kobedi dong tye-ni. Pien kodi carre Onongo abila gitye e? Ka dano ci onongo abila ni tye, wed ka ipeny nyo dokta olaro turu. Ko iter wa i gang pa Yusto turu nyuti wa abila ma yang won ma ongat munyol wuru onongo abila ni tye. Ibi nongo ni abila otunu pe butiri ka be abila mo tye iye. Ma nyuti ni kodi ni eno ni ma en dong bedo ka mwoc kedi ni kodi ne dong peke. Ka in ikwany cika mo i winy dolo wek ikeyo cel inyut abila ni.

Iiiiiiii, wun dogi ma gubedo jalo, alwongo wun ni wudogi, wun dogi ma gubedo cawa-ni, oa ki i kodi cari, eh, eh, eh, ma oa ki i kom kodi, kom, kom kodi kikome-ni, ento wudong wunu kodi-ni kikome-ni kodi, mono aye acodi, ka adok ki i kom kodi ma kicoyo-ni, kodi ma kicoyo-ni, ma yam con-ni, ma onongo pire tek pien tipo-ni. Tiyo ki kodi nyim lajemo. A Ka kiyubo tipo, nyim lajemo mitte. Ka kiyubo tipo, kodi bel mitte. Ka kiyubo tipo, kodi ngo mitte. Eh? Kobedo cawa-ni, kodi ma iye acwali weng me lok ma ngeyo ni acwali yubo tipogi weko nongo acwali tek-ki, ki kodi kodi ma yang con con con twon kwore gukelo. Kobedo ki cawa-ni, kodi-ni dong dok tye. He? Kodi kiloko wuli weng? Kodi lajiko kikome dong gin pe inongo? Ngo ma oweko kiloko kodi pa coli? Pien kingeyo kimito ni jo ma lukwed ma gitibo tiyo kedgi kita kobedi itibo acoli tiyo ki bawaga keken, pien en aye owoto ite tiboni weng mwaka adek, oweko kobedi ni, Atye ka dwokowu lok apek. Kodi ni kiloko pien pe kimito ni tipo kodi ma yam tipo onongo tiyo kwede i kome tye, ci kiloko kodi acwale weng. Wun aye mwoc pa Doktor Laro Tunu ma mwocce eno-ni. Ee, ee, tin amito wacciwu ni, wun wuceo ni dong odoa cwinyu ni peke. An amito nino ducu, amito waco ni ngatti mo ka ma war tye ka loko dwon tipo, ogam doga, lawo manya ma katti ki lok i kom kwo pa ludito aryo, Aron Abednego angom, kacel ki Aa Bishop Macbeth Ochola, An awaco ni mabeco ne wun oyu loko man maraco ne ni ma tipo myero ni bed ki waci wek ki pwony dano ni wun pe wuromo loko ne. Ci dong aa ngat acel mo orugamo doka ki family pa aa yeyiro jok ma fine ne ka ka lok oaa ki lok ka tipo nongo fine ne dit dit mo ma romo ni fine mo kit wa wun nongo wugamo lok pa tipo ni eni muwaci ada aa alok ki nongo fine ne myero wucul ki twom dyang macol ma nyime tar. Eh? Pien lok ki pi lok pa mawa wuwiny maber eni lok ma yubo paco ma timwu aye tiyo kede ci weko akubu. Weng lok ki lok ada, ento lok ma dano pe dong mito waco pien timwu pe i komgi. Ci an amito ni lok ma di kodi. Ma abatija obedo ka lok ni an akodi, an akodi. Amito ni myero onge ni wan weng waculi weng me moko lok ka ma ware lok ada. Wabitimo kwed, wan wabitimo kwed. Mono olwong wun me tino mon olwong ni research me nyuto ada ni. Lok ma awaco ni kodi ojone weng dogi kodi, dok pulara otuni dogi, pe dong kob kodi kikomi. Cika moyo winy dolu dogi, wan weng mawa dogi, Jeru Charles otema dogi, eh? Wun tudi ka cwali ni weng, Honourable Nobert Mao dogi, eh? Jo madongo dongo ni weng ma i acwali ma gubedo gin waco ni acwali neno gin calo tuni ni tuni kwo dogi. Ka wamito moko lokke-ni ada, ci a wacak icak timo ki gang pa otunugi kicito inen kodi ma kodi ma okatti ki i kom otunu. Kinen kodine, ka tye kodine kicit gang, kodi kineno ki gang, in icito gang, cit gang pa otunugi Nen kit ma gang pa otunu tye kwede, litine tye kwede, dakone tye kwede. Ka ia eno kicito inen, cit inen gangi pa twoni-ni. An aa ki lukwo, amito ni kong wun wunen kicit gang pa atwoma. Wun wunen ka kodi-ni tye ada gang pa atwoma. Wun jo ma i Kitgum, ee, wun jo ma i Kitgum, wun wubimoko caden-ni. Ka kit kodi mo ma kobedo yang obedo calo ot twom byer-ni, pud tye gang ot twom byer, kodine tye ka bette. Kodi peke, ee, ngi ot twom byer-ni dong itye ka tic kwede kit ma iwinyo ka itiyo kwede. Cik gang onyango pa odongo, ee. Ci ring cito ci tim kom kwed kikomi ba, pe kwed me tuko wi ci tim. Jo ma bene timo kwed-ti guduka ki kwed kikome kit ma gange tye kede. Ibinongo ni gang pa onyango dong peke, eh? Pien litino ma dong en onywalo-gi-ni, litino-ni dong pe litino tipo, Litino madwong, tipo me ma mono okelo, tipo pa Yecu Kricito en aye dong gingeyo. Wek litine pat ki litino ma yang wongi obedo tek ani, In ka icit gang pa okot pa bitek, cit gang pa okot pa bitek. Ka in inongo ni gangi eo-ni, ada gangi eo-ni litino ma tye ka a ki i nge okot pa bitek, gange tye. Ci lugang pa odiabundo, wucit ki kwed Me moko lokke-ni, ciro gang pa Yair ojok. Hmm? Pien Yair ojok aye dong okori. En ma dong obedo ma en onywalo-ni ege-ni dong dong gitiyo atiya ki nying. Nying ma yam kodi kikome okelo woko. In ibinongo ni pe tye gin mo ma, ma, ma tipo-ni tipo-ni tye ka timo maber i kom litinone dong. Gin mo, gin mo mo ma yam ki kit eno dong nongo peke. Amito ni lok eni kicit i tim kwec, kicit ni weng ki tim kwec, kicit ni tim nini, kudi nini, nini, nini, gang ti nini, gang en gang pa tuni ni. Ciro gang Elia okelo, eh, ka kany eni ni, Acoli, me moko ada ni tibu ni eni ni, tiyo ki bawa ada, Gang ma oto i Aculi malit, malit, malit, malit. En aye gang Elia okelo, gang pa cen Janel i luumgi. Gang ma oto malit. Ento gange enoni, nino dwe apar abicel wan weng wi lobo weng woro nyig kodi ma yang oa acel ma tipo okelo. Ento kome ni dedereji, pekene weng ci ru. Eh, amito ni kweddi ni acoli gutim. Eh, acoli. Man aye amito ni kacukke ma wan wabedo i e, e, e, e, acoli wun wubedo iye i pong dwongo. Ka obi nenne, onenne kiteno, ka acel ki wun itit ma oa ki woko. Eh, gin mo ma tipo pe iye, gin me konyo ku. Gin mo ma tipo pe iye. Ginne pe kom kodi ki kome, ginne dogi. A, ginne dogi. Oweko wun aculi wan aculi weng, ka pe ya walokke me dugu cen me neno kit ma yam kwariwa onongo kwo kwede. Ento wabedo ka medde ki bwolle.

Inginia ilele gi peke eh mao gi pe nongo wa doge de dong peke pien mo ma dong bwote kede do dong peke man en wun puru bwote dong gin acel atye amito lok kit man ni kit ma tipo waca kede ni ka ibi loko lok me pong dwongo ni lok kom driver driver tipo bedo calo driver driver mutoka driver bac wun yang ki code con acon driver bedo kom dano ki kome. Ento, driver ma gubedo ni dong obedo ka dwoyo lutoka i pong dwongo-ni dong pe dano, baci tye ka ngwec ki remote control. Mono gin ma timo yo wacca, luyub-bi gin obedo ka tic ki remote control, pe tibu. Pien ka tibu, onongo walegagi gicako ki bako dog ka gat. Ludito mutekiba gua ki omiya pa cwa. E, ludito gua ki malo onongo gitye ki cawo ka gat. Man dong tipo mo ma kilwongo pe a His Grace koi iketwa i lega. Lega-ni eno ni lega pa abila mapat. A? Ludito ma dong ilwongogi ni egini weng, tic ma omyera gin guti ma gin gubak doggi wek bak doggi bot tibogi agat dong peke. Wun ludito ma wubedo ka kenyo ni eni ma kiguno wu ni eni an pe awinyo agat mo i gin ma nongo ngati moni tye agato ni wang ce otero ci otero, wang ce otero ci otero. Yin gin marac ma imito balo gangi. Tin wan ma wagure i pong dwongo ni wan walamo dogwa In ma iloko marac i kom acholi-ni, tin, wang ce otero ci otero, otero mabor. Bako dog ma yam kwariwa ogwoko ki gang-nge, pe awinyo i pong dwongo. Eh? Kwariwa ogwoko gang ki tendo, ma nyuto ni driver ma obedo ka dworo lutoka-ni obedo ka dworo ki remote, kit ma atye biwaca kwede, remote, remote dano bedo pe iye. Mijail macelu pingi, en aye tipo waco ni dano bedo pe ki tiyo ki control eh dano bedo pe ento tipo rum aruma ki driver ma in dano ki kome aye bedo kume kum me winyo me waco wun jo ma kone winyo lok ace okumu man aye kit ma omyera agik ki ke lok me kacokke me pongo dwongo gin ma obedo dong amito ni kweci ki tim Me ngeri ada ni, mwoc ma Dokta Olara turo obedo ka mwoc ni an akodi pa ngat, kodine peke jok jok ma malo.